machiegni e kinde machalo koda maendi ma tobe jakome nyathi kimero kaka pile odiechieng' machalo koda maendi chieng' tich ariyo oganda luo bet piny ka chiko itgi malach ahinya ka gin kod riyo gi siso mar ng'eyo ni to kawuono juogi wuoyo e wi ang'o ewi got kaendi ana tobi jakome nyathi kimirwa kaka pile achopo kaendi mondo ago mbaka kod okinja kaluwore kod weche makelo ng'ikruok e keny dak e ngima dhano e timbegi okagen kawuono okinja juogi wachang'o ewi wach mantie o wuod komenya wa- juogo komos kwara moga jwang' kamoro amora ma gintie erokamano otieno masani to wach ma juogi ogogo kom piny kama juogi dwa ni nyikwara mogo winj Gin chik apar matayo jamiriambo. Eh, Ng'en miriambo en achiel kuom koth piny. Awinji. En piny nonyuolo gik mang'eny. Miriambo en achiel kuom koth piny to miriambo osegero piny ahinya. To bende oseketho piny. Oseketho piny.
Eh, Ting'eyo ni koth dhano kidwaro dhi kidwaro tidhi duka. Ero. Kidwaro koth dhano idhi duka ma kisera. kisera kanyo koro e chuny miriambo awinji Eh, ma koro ok wanyal wacho ni miriambo rach kata miriambo ber Mhm. Eh, ing'e ni kisera ok inyal wachi adier kamano kata kiyudo nyar ng'ato bipimo ne na nyawegi ato ko akiyuda ni koda achiel ni Ehe. en ema an kode ok ane moro ero ing'e ni onyalo ringo boweyi to ka koro koti ma en mare ariyo tame nyiewo wiye ani dosukna to ngimana obro rito obro rito koro ing'e ni nyaka miriambo bedie iwuothie kata kode no ibaye kode e estate Ero. sama ibaye e estate ing'e ni kineno ja laundry moro Ero. mane odar Ero. kanye midhiye ko ng'ama iyudo kanyo to wuon laundry ni nitie Ero. ah oonge to dhi kure sani nyaka nobed eh, dhi gi dweche abiriyo pok wanene Oh, wait, olal gi lepa mang'eny Lembe malaria. na we ka in go na pass. Sudimege pesa. Mag pesa. Odhigo. Kora ka safari na pango mne go bena dhieno koro kethre gi nyinge. Eh, koro ing'eni nyani ma kohoyi. Ero. Na, waweya. Nyasaye biro konyi biro yudo pesa. Ibiro nyiewo moko. Ing'eni mane ka dudag. Nikech katigo koko to koro lewni go ok ibe yudo. Eh, Koro kisera ka en kar chuny miriambo. Imi wa- ma wach ki ok wachi adiera. Koro ma mi juogo neno nogole chik apar matayo jo miriambo nikech Awi. miriambo bende nitie kod ginene mare gi tong' mare. Ero. Ing'eni kata kisera ka koro ne kaka in ng'a- atobi jakomenyo. Awinji. Ilando ni kwara mogi kama ber ni nyathi kimirwa. Ero. wuoru ne ng'e ne jamriambo ne jamriambo ng'e ni wuondu mamani kae oringo koro miyo weyo mamani odhi tedo komenya kendo gima botimore ne aneno kisero minwa e ne yara gigi ting'e ni koro miriambo ni obe en kodhi ng'e ni be kaka wuor ne jamriambo Ero, bowuondo wawaya. mamani boweyi cha Ero. ibende koro ichak idaga kaka iwuondo ji Eh. nana tobi jakomenya Eh. to juogi to ng'e ni jaka magambo
Koro ma- Jaja peke merwa. Eh, Eh. ato k- kar wacho ni an ajaka magambo Ok an jakomenya. kaka jakomenya An nyathi Kimerwa.
Eh, koro i- mano mi- miriambo koro aneno juogo neno Ero. nogol chik apar Awinji. matayo jomiriambo Mhm.
ma chik namba achiel wacho ni kik iriamb gi nying tuo Ramogi neno daga ahinya ng'ama riambo gi nying tuo. Mane yuwa tuo ikeli dalandi. Ikeli dalandi. Awinji. Oyie ni riamba riamba te. Aha. To jodongo gi deye kende, ing'eni jodongo gi deye kende ma juogo yie ni ga riambo. Mhm. Nikech gin joma chamo bonus. Yeah, gi joma chamo bonus. Koro ing'eni kata ora- owacho ni nyathina. Gimonyo wuok okelo hombro na ka. Kalugo kalugo toka ka. Eh, boduogo jowa jowa kora ka. Moduogo dola.
Ok aywe.
Ero. To ing'eni oyweyoga. ok aywe Ero, dadi to King'iye, yweyo. eh, neno ok oyweyo kendo wuoyo kodi motegno ni Eh, ng'ama kiywe di wuo ok wuo pok nowuoyo Eh, koro an en kachung' ero to kaka achung' ka nyathina achung' mana gi kor ot ero Mm, to sama idonjo ng'e ane kaka unyalo konya eh, to sama idonjo Mm. to ki- kuchung' nichung' nu- nu- wa- walamo Ero. ing'e jomadongo go ohero lamo walamo kendo kanyo gi maintain Kany- kabisa kanyo ing'e ni uchung' achung'a otung' go- go- godunga mare Eh, kodwong'o tuk tuk mm. Koro ing'e ni en nyathina tuo ema nyomona chopo. Ero. Mani kelo numba i odi. E, Koro kidwa riambo kata nwadu kik iriamb ne nyathi nye tuo kuoma Aha. ma mano e gima nyomona chopo. To nyathi nyithindo to Nyithindo nyoma ngima ngima. i odi maber. E, mano koro juogi mege tuo. Mm. Kowinjo kiwacho kanyo to ginyalo ringo gi juo- gi juogi mag tho. Donge mano kama oserwaki gi. E, nwadhi kara kacha mondo wa, wa, nya, ng'ato tuo kacha wachop kuro wadhi waol mdekri kuome. kendo tend juogi nyalo wacho ni kara ne wang'anyo kon to kama idwaro wakocha cha ema waring wadhi eko mondo wakilia wechego Eh, koro nyakwara moga jwang'o winj ni miriambo inyalo riambo awinji nikech eh, miriambo gero piny to nitie miriambo ma ramoga jwang' nodag riambo gi tuo chik namba ariyo be wacho ni kik iriamb gi nying tho ero an kod liel mama notho ne nitie nyikwa ramogi moko moyaya whatsapp group gichoko min gi ng'en ne ko- kosomo ero Koro okiaga gik moko bu WhatsApp group. Worship go. mano gima okia. Odiro pich pich min. En kori choko ne. Kori choko ne kama kaka ndalo manye mag corona gi. Ero. Moro gin kech ing'e ni osiepe onge kaka wacho ni kara waorni gima wabiro chopi iki iko Okinja- karang'o. Okinja gi dhogino. Mm.
Jo apiko moki Kisumo ka. Mm. Amemba margi nokelo wach diere corona kaendi. Mm. Diere corona kama chinge en koro liet en chak dhiye. Ah. Ni min gi otho. Mm. yawogi ochok achoka maber moloso pesa maber Mm. koro jalo ne dwa temo fuso gini nyaka koro miye pesa odhigo Mm. jo koro a in tela tela kaw ma imakri wabiro chieng' yik Mm. chieng' ma yawogi nowuok Mm. madhi ywago amemba margi Mm. ng'ama ne gikuong'o romoga en mingi ema ne gipenjo dala kama nitie Eh. nodwaro ng'a nwadwaro ng'ane ka ng'ane en min gi otho Mm. an e min gi koro ne mano gi wich kuot kabisa Awinji. kendo ochal ng'ama gombo ni min tho eru e, to ni ji mang'eny ti kit ramogi ajwang' kaka riambo to ginego nyithindgi to ne- ginego jonyuolgi to ginego wetegi kamano koro josiasa ma koro winjo weche go- kawuok i got ramogi Ero. Ng'en gi bei wuondo giga. Mm -hmm. Jakom asewuotho kodi to kawuono to an gi liel moro maka. Ero. E, nyathina motho. Uh -huh. E, ting'eni kori bende go mos. E, e, e, e mos kuom gima otimre. Mm. E, to en ni dala koso setere muchari. Mm -hmm. Awa setere muchari kisumo. Ero. E, koro king'ama ja siasa. Mm. Tiwacho ne karawaradi dho muchari. Dho muchari. E. ing'e nitie ja- nitie moro wan ing'e ni juogi nyisowa nitie Eyo. moro mane bende owuondo jasiasa kamano Aha. to wacho ni kara kinyi mondi ofisa mondo ayud ni gimoro Gimoro. koro ng'ano mondi ofise Ero. kose mondi ofise to ni bwana Aha. ing'a mosiepna Ah. e, ma nyaka adhi adhiya baba achung' kama imuchari kuma Kama- ng'ano thoe mondo awe kasechulo weche mege mucharigo Abi bills mantie e, mondo koro awenu bills mamoko e, go. mamokogo Ero.
bas koro kae kae giriambe mang'eny Ero. Koro ng'ani wuok ka kode gi mtoka. Elo. Ka ji chiegni chopi mutaji, Eh. nogwe dhoot bowuok boringo lal. Koro kit Ramogi Ajwang', nyikwa Ramogi owere gi miriambo gi nying tho. Chik namba adek nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende tayi kiriambo wacho ni kik iriamb gi nying jatendi. Jatelo wacho ni miya siling' alufu achiel kanya terne. kara jatelo to kia Ehe. ng'en mani inyalo riembi tich nitie nyikwa ramoga jwang' ma gi- weche kailagi gitimo inyalo ketho kari mar tich jatelo nyaka wachi ni weche ma- mi- mi- mege kwecho kata mag miriambo gi nyingi jatelo Ehe. chik ramoga jwang' nodag kech kendi jatendi nyaka iluor koro kiriamb gi nyingi jatelo kamoro kamitiye gimoro amora nyingi jatelo kichopie Waluor gi nyikwa Ramogi chik namba ang'wen ma bende tayo jomiriambo. Ing'e ni Ramogi nowernigi. Jamriambo koth biro goyi koth ochop. Matiende ne gintiega nyaka chon. Jamriambo lepe buth gi achongene. Ni waler ni alera matin adhi adhi an ng'ama ne kalo. Eh. To kirenje piny, Mm. koro igole agola gi thuon omera adwa wuok. Mm. Koro kanyo aparo ni nyakwar Ramogi Ajwang' owinjo. Chik namba ang'wen nyakwar Ramogi Ajwang' ma be tayo jomiriambo wacho ni kik iriamb gi nying ng'ama oloyi. Mm. mano ing'e ni ng'ano omuko laki mm. ni ng'ama oloyi nyalo manyi ing'e ni ng'ama oloyi nyalo manyi banje awi dier ji mm. kendo nyalo mako kitena ng'ut sadi mm. koro riambo mana gi nyinge ng'ama iloyo mm. kik iter miriambo ir nyinge ng'ama oloyi kik iter miriambo e lwet japesa e, nyinge ng'ama oloyi Ajuoga ni koluwar kodi chik namba abich mhm. mawacho ni kik riang kod nying japesa mhm. mani ng'eny japesa otweyi mi toke jela mhm. nani giri muneno kagi mago oloso mwandu gi jini mago jujus lilo mang'a mane wang'e ka mtoka wuod omin gi mon otho ka kare monyiewogo mtokani eh? ng'eni japesa kuwinjo ng'eni japesa nyalo yawo dhood pesa Ma mtok obila mabiro dalau ka biro omi nigi nai nai maywak miwena ni kowo jatuo. Oyawo dhood pesa. Kar obi om ng'ama ngima.
Oyo bi od- om ng'ama ngima. Koro tem iriam gi nying jadhier. Ibro ywak aywaka ni oh kaka ber Nyasaye eri chaya. To kik iriamb gi nying japesa. Nyasaye bro chulo. Chik namba auchiel nyakwara mogajwang' ma be tayo un jo miriambo un i piny luo ka bende un kodhi moro kodhi miri kodhi moro i piny kama bende yore wacho ni kik iriamb gi nying janyuolni mm. mane yudo kuong' ma ok rum iwinjo kama ikelo nyakwara mogi cha awinji oriambo ni min otho mhm. joko odhi oyudo min ing'e ni min gi kuma wuothe to nyathina ni kar osebet ka gombona mana tho nyathini ika to pod angima Koro nyingi janyuoli ni kiriambo. Baba wacho ni hole siling' mia abich obiro duokoni godhiambo. Ka wuoru ing'e ni sama koro wuoru ywak ma pi wang'e wuok eh, to nyathina ni kuodo wiya na. An pok aore kamoro. Irwako wuonu e den mapek ma nokia. Eh, Koro ing'e ni ka en jaduong' mariek to ibwoge gi wach ni obochiko ite to osebong'ega nyathine no nyathi marach. To wacho an bende mokela kanya owadwa. mondo abi achuli pesano mondo umgo wach nyathine Ah, chik namba aboro nyakuo Ramogi Ajwang' ma be tayo oganda ma jomriambi piny Ramogi Ajwang' ka wacho ni kik iriamb kidwaro holo gowi Mm. miya miya kiny ayudo pesa moro adhi miyi gimoro emodiya ka matin ing'e ni gope tinde chiemb joma sani Mm. joma sani gope ma gichamo koro nyingi kosekethre e piny ka piny ramoga jwang' kato ng'ama diholi gimoro onge koro chik ramoga jwang' dwaro ni kik iriamb kidwaro holo gowi to nyise nyise jagowi maber ng'e nitie jomoko ma en sama wendo nyore Mm. koro miriambo en- to ja miriambo kodhi to twang'o miriambo i dhood duka bipona ka jaduka osemiye chako Chako miye gineni to chik Ramogi Adwang' dwa ni riemb gi nying gowi nikech kiny ibiro yudo konyruok kanyo. Chik namba boro nyakwara Ramogi Ajwang' ma bende tayi nyakwara Ramogi ka in jamriambo wacho ni kik iriamb ikuong'ri gi nying lowo. Mm. Ng'e ni lowo be en ga yamo marach. Awi. Kwara Ramogi ong'eye neno kata kuom joma use. Mm. Koro koro ocho ji. Ramogi Ajwang' nowacho ni lowo jajuok. Luo ne odagi ng'ama kuong're gi nying lowo kayiem nono. Koro kanyo nyaka imak nyakuo Ramogi Ajwang' nikech lowo oseketho ji mang'eny. Nitie jomoko ma lwete gini nende osenang'o kita lowo to oriambo. Lowo en giri juogi.
Nyas osemulo nyaka lowo bonang'o lowo. An ok awondi. Ichalo kama ng'ama chundre ni kanyo mibro doke to kanyo bende mi aye eh. koro lowo no be en ga juogi yore mhm. kech en ema dhano dokie to en ema ogolo chiemo ma dhano chamo mm. koro ramogi nodag ng'ama riambo gi nying ma lowo ah, namba ochiko nyakwa ramogi ajwang' ka in jamiriambo i kor gweng' kanyo kata i chuny boma wacho ni kik iriamb gi nying jadhier mm. Idhi kwayo pesa gi nying jadhier. Mm. Idhi konyogo kama kama. Eh.
Ingen minemo baro ji gweng. Mm -hmm. Madhano koro tiende gi kaka ginyon piny onge. Ichoko pesa. Ai yaw CBO mari mobe kanyo matin. Iru. Ma ma kori keto kata ni ni gini ni operation mineme out. Mm. Mm. Omo. Iru. Operation mineme out. Awinji. Be koro yaw ga NGO ni moko koro ichoko ga pesa kuom joman go to miyi tichamo. Mm -hmm. Mano nyaka rochi.

ka ing'eny kwa ramogi ng'eny ga ahinya ema be akia ni morocho piny ramogi ajwang' nyasaye achiel awachonu awacho ni adier Eh.
kendo pok nariambo ok ariambo awacho ni gima neno e nying nyasaye achiel mang'eyo Eh, nyasaye achiel no kisega wacho mano kori kuong'ria gi nying nyasaye to kin go gadier to samo gik miwacho gin miriambo te hola hola nyasaye achiel ok awuondi kiny sa adek okinyi asechuli asemondo ka duoko ni pesino to kin kata gadier Pesano. moko, moko bende kuong're gi nying nyasaye ma, ma, mantie i polo wawach nyasaye achiel nyasaye man i polo abiro timoni gino kiny ibi abiya ka bi ibiro yudo gino to oriambo koro jomiriambo duto komako chikegi to ageno ni ok kare gi kan kethre nikech magi chike ma juok ramogi ajwang' nogolo nota oganda ramogi ajwang' kamoro amora ma gintie mana kamano jawinjo wan kod okinja ma kambi got ramogi ka indiko okinja kolochik apar matayo jamriambo Jamriambo dhoge lach ni somb weche, omo to dwoko. Jamriambo en jal ma lepe ti gi e chonge, wapimnie matin, to odwa kawo seche ma in ma koro ibiro gole a sa oromo adwa wuok. Jamriambo nyaka bed ng'ama riambo gadiera e iye mokel gik ma chieng' machielo biro kelone kuong' e ngimane kokalo i miriambo moriambo e kor gweng'. nyinga atou bi jakome nyathi kuom Ruoth.